Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, minn Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians,

Robert li ħalliena ftit xhur ilu, Robert li kulħadd jafu politikant, negozjant, involut fil-futbol, water polo, president ta' żewġ banet, minn kollox kien jagħmel. Però meta tkellimna u bdejna nitkellmu fuq il-marda, pero qabel il-marda, ehm, xi ftit xhur qabel kelkom naqra ta' xokk fuq is-saħħa tiegħu. Ah, infatti sena ilu ehm, kellu attak tal-ġebla, xu kien ibati bil-ġebla, U it-tabib kien qallu di ġebla żgħira ħafna probabbilment tgħaddiha. Qallu oqgħod lejla hawnhekk. Qallu jekk ma tgħaddix kemm niġbidilek, ġifieri xi ħaġa żgħira ħafna. Bil-lejl ċempluli li se joħduh fl-ITU Għax ma kienx qed jogħġobhom, il-ġebla bblokkjat u kellu infezzjoni kbira fid-demm, spiċċa l-ITU, induced coma, u fl-ITU għal 11 days. Kien hemm ġurnata minnhom meta għajtuli u għajt biex jiġu tfal ukoll u l-consultant għalina m'hemm xejn iktar li nistgħu nagħmlu tajnih kollox hekk li tajnih issa m'hemm xejn iktar li nistgħu nagħtu. Jiġifieri hekk mhux ħajirranġa issa.
Jiġifieri kien hemm ċans Li jmut. Kienet jippreparawna basically. Minn ġebla.
Minn frakka ta' ġebla, x'kieku ta' ġebla, frakka ta' ġebla, infatti wara li neħu il meta meta tara tajdi seta tqatlitu.
Frag.
Kien sfortunat u kien fortunat. Għax aħna konna kuntenti ħafna meta ħareġ. Minn bat l-għada, minn meta kellimna t-tabib, ġi Għallina he's out of the woods. Jiġifieri daw f'sijat li nile tendejt eh, f'sijat he's out of Għallina he's a fighter. Għallant he's out of the woods. Għamel siġimat li sptar un bad. But anke recovery kienet tajba ħafna, very fast, something. U għana konna kontenti ħafna, vera relieved. Kif bidlitu? Li għax naħseb tinbidillek naqra. He became apprezza l-ħajja aktar, beda japprezza l-ħajja iżjed u hekk u kien dejjem jgħid kemm jiena fortunat li ħriġt minnha. Għax ma tantx toħroġ minnha septicism. Konna kontenti ħafna għadna daw iċċekkjaw minn fuq sisfel. Għax it-testijiet u kollox għamlulu. So qalu issa nibda ngawdi l-ħajja. Issa il-biznis hemm it-tfal u nibda ngawdi l-ħajja. Xorra naf, hekk kien se jagħmel u rrid isifer rrid imuru kien iħobb ħafna l-bewt. U rrid imur ovvja kien jagħmel u check-ups tal-ġebla dejjem. U għatlu Peress li fis-sajf iktar jaqbduk attakkiet tal-ġebel għax you get dehydrated u iktar jaqbduk. Għatlu jekk jew se mmorru l-Greċja se mmorru l-bogħod, mur għamel il- ċekkja l-ġebla. Kombinazzjoni, ġifieri, għatlu go check up. Ix-scheduled one kienet f'November. Ġifieri dak kien Ġun. Għar jiċċekkja l-ġebla just in case, jekk għandu xi ġebla jew. Flok għallu għandu ġebla, għallu għandek tumor.

Fil-fatt inti kont għadtli qed tgħidli li he was very positive, però għadtli wkoll li hu kien jibża' ħafna kien jaqbdu rih. Qabel hekk kellu l-influenza ommi ma. Pal-irġiel kollha. Pal-irġiel kollha, eżatt.
Imma dis impressjonana x'għadna sara x'inhu ġej. Impressjonana qatt ma kien igerger biex imur għal kima u qatt. Naħseb għax hu kien positive, il-kimo kien qed jaħdem, he was naħseb għax kien positive, you know, kien jaf tax, kien jgħid xi kultant eknejx. Mm. Imma dejjem kien jaħseb li jagħmel xi snin xi tliet snin oħra, you know. Kellu fiduċa. Kellu fiduċa li l-kimo ħaj jaħdem jagħmel ftit snin oħrajn jina u kun u jgawdijom, jgawdi tfal, jgawdi neputijiet. U għek, imma. Fil-fat għat li li anki li n-nis l-oħra li kienem fil-ward miegħu. Mela, mela dejjem kien jgħidilhom lej għan iġġilduha, li kulħadd kien jgħid anke li tabib kien jgħidlu għan iġġilida. U kien jgħidlu di it's part of the cure. Mhm. Li tkun so positive huwa parti mill-cure. Imma għatli li ġew ħafna nies jippruvaw jarawh l-isptar. Yes, u anke kien iġemp lulu. Li lilu kienet tagħtih kuraġġ ta' wkoll. X'ħafna nies kienu jgħidulu l-istejjer tagħhom li huma għaddew minna, lura inti tħossok le kienu ħafna, ħafna ħafna.
U waqt li kien jgħat l-isptar, beda jaħdem fuq puttinu U għat li li bdiet kif bdiet di? Darba nizel għal MRI, kien hemm di tifla. X'kella di tifla? Ma nafx. Imma di tifla bl-ebda mod ma riedet tagħmel l-MRI. U bdew jippruvaw jikkonvinċuha. U qaluli importat tistenna ftit forsi nikkonvinċewha biex għalhom le no problem, you know.

it-tfal ibatu u naraw kif nistgħu nawa iktar comfortable hawnhekk għal daw it-tfal. U xara naf fil-ħodu ġnepel il-reni, reni tela għalilhom x'għandhom bżonn u beda jaħdem. Ġifieri f'ġurnata waħda ġabilhom kodba, games, ġifieri ċempel xi ma kellux jagħmel meta kien qed jagħmel il-kima. Dejn fuq il-mobile li ċempel. Kien iżomm ruħu okkupat ħafna. Għax hu hekk imdorri.
Hu ma kienx imdorri, kienx jaf ma jagħmel xejn. Taħseb li l-ħajja u l-istil ta' ħajja li kellu dejjem on the go, dejjem busy, taħseb li affettwat forsi l-fatt li qabditu li marad? I don't think so, ma naħsibx. Ma nafx, m'iniex tabib imma ma naħsibx da.
Kontu għedin tistennew imma li ħaj li ħajħallikom daqsek malajr. Malajr, no.
No, għax il-kimo kien qed jaħdem u t-tabib kien jgħidlu kien jgħidlu l-kimo qed jgħid kienu vera kuntenti. Again, sibna li għajx f'nit snin oħra u mhux hekk mill-lum għal no. Fil-fatt mortu tieċ ukoll Kien ma rtitx, ġimgħa qabel. Kien ma rtitx, ma rtitx tal-ħbieb tagħna. U ħadt gost li ma rtitx, għax anki hu ħa gost ħafna għax ra l-ħbieb, il-klikka tagħna, il-ħbieb tagħna veru sew u Is it was his goodbye imbagħad to them. Mhm, u laqas jaf. U laqas jaf. Ma qisu kien qed jgħid. Aha. Goodbye. Aha, qisu kien qed jgħid Rom. Għax aħna peress li kienet iż-żmien tal-COVID, tantx kienu Jħalluhom minn nies jaraw anke meta kien id-dar. Xorta kien imur jaħdem, ta' kien wara l-kimo inti kollok xi jumej jilbija bitek imma mhm. mbagħad u kien jiġi jaħdem. Imma anke konna noqogħdu attenti min jitol fl-offiċċju minn you know, imma ba' COVID l-iktar xej iktar. Lu kien again kien jokkupa ruħu kien jaħdem. And it can it used to keep him going.
U fil-fatt għadtli wkoll li ġimgħa qabel ma miet he gave a speech.
Mela, dak tal-chamber. And jgħidulek it was one of the best speeches li qatta. Kien eċitat, issa ma tantx kien eċitat ruħu, bi għajmin għax hu t-turizmu kien jafu fuq il-pona ta' subaj. Ma kien eċitat, I think mora ma bal-condition, u ovvjament hu kien mar lura, ra nis li ma kien kienu ilhom ma jaraw, jew ma kienu xjafu, jiedu xawk meta tara, ħana li narawh kull-jum, jien dik il-ġurnata rajtu tajjeb. Imma dawk li ma kanu xjafu. Imma mbagħad, ta' speech. Kulħadd jgħid, kulħadd iċempi li jibgħat li messaġġi speech ta'
Il-funeral.
Overwhelming. L-ammont ta' nies li kien hemm kif tħalt fil-knisja, ma ġinajt li se jkun hemm nies, imma mhux hekk. u l-fjuri li kien hemm, li rrid nirgrazzja n-nies kollha li attendew, li bagħtu l-fjuri, li bagħtulna l-ittri, li tawna s-sapot. Overwhelming meta tidħol hekk, hekk tibqa' kien ikun super proud, eh? U naħseb inti wkoll kont. Ovvja, super proud, I mean, tajt. U nies xtajt il-ħbib, għax ċerti nis ti pretendi li jġu l-funem. Imma meta li niftakar għax tkun naqra dejzjata. Najt, għal anke daġi, anke daġi. ċerti nis li għat ma ti pretendi li ħajġu ġew. Kellek torganizza kollox int? Ovvja.
Ok, u domna x'kena kena l-partners tagħna li jridu jiġu minn barra, kelli neputija li ridet tiġi minn barra. Allura domna. Sibna, I mean, immaġinajna li kien għax anke bejjed nista xogħol tal-politika, tin għandha titorganizza il-parroċċa tagħna ma kienx kbira biżejjed. Mhm. U trid torganizza anke seating u hekk. Ma insomma, ma tfal. Ċemplulek, kulħadd iċempillek biex iġorru. Iva.
Yes. U kellek anki toqgħod torganizza ah, u l-banet. l-banda. Għajdi naqra fuq il-banet. Il-banet, il-banet iktar ħassibhom it-tifel. Għax huma apparently meta tkun president jew president onorarju Idoqqu. Aha. U peress li ju kien ta' tnejn, s-sot ma tantx idoqqu f'daqqa il-banet. U rridu wieħed idoq jidħol u jħor idoq. Meta joħroġ. U dik kienet wis. Allura dnilhom għarek ta' tmorru ma' xulxin u ndoqqu trid timxi ħaj, jiġifieri mill-bridge
Kellek tlet kwarti mixi. Tlet kwarti mixi.
U hemmhekk refaw in-nies li rridu jerfaw il-ħbib tal-politika, tal-futbol, kien hemm xi ħadd qed jieħu u għax kienet twila lura jinbidlu. Mbagħad biex jidħlu refaw l-MPs, u biex joħorġu l-familja u l-ħbieb. Għax hekk kien ikun irid. Aħna provajna l-funeral nagħmluh kif kien ikun iridu hu. Infatti ma setax isir il-funeral li ma ndoqux my way. Għatli.
My Way dik kienet il-favorita tiegħu. U għal-bidu ma tantx ried il-qassis. Għax jgħidu li ma tistax għattilhom ma jkantawx, ma għattilhom akkos li morru nkantaj jien. Imma l-My Way għandu huwa. U daqajni jien. U rnexxilek.
Rnexxili.
Għax dik kienet is-song tiegħu. U għat li ġew ħafna ħafna nies fuqek wara u kollha jgħidulek kemm għen nies.
Kont naf li jgħin in-nies, ngħid il-verità, u infatti anke meta tkellem il-qassis fil-funeral qal Robert kien jgħin ħafna nies laqas Marina ma taf kemm kien jgħin u dak il-ħin għad mhm. xed jgħidha. Naf. Mhm. Mhm. Imma minn ħriġt mill-knisja ġew nies fuq jgħanquni jgħidu lax li nieni, li nieni. Fil-karozza t-tfal għedtilhom, Da aħna ma nafux ta' kemm hemm nies, dawn in-nies jien qatt ma rajthom. U l-ittri li rċevejt u t-telefonati kollha jgħiduli kemm għenhom. X'għamilhom ma nafx. Għax qatt ma kien jgħid. Imma impressive, yes. Infatti, Ħa nikkreaw foundation biex inkomplu minn fejn ħallew iż-żarbun kbir ħafna biex mhm. nitlu fi, imma ħa nippruvaw ħa nkomplu fejn ħallew mhm. għax hekk ikun xtaq. Fatti kien jgħid li l-wieħed mit-tfal kien jgħidlu jgħidlu għax hu il-motto tiegħu kienet il-ħajja sabiħa, eħxa, imma għamil il-ġit. U niprofaw nżommu dak il-moto. Għax hekk jixraq. Fil-fatt kellkom l-attività ta' puttinu. Kienna tlieta. Kellkom tlieta.
Għax hu meta kien ikun l-isptar hu kien jagħmel jumej l-isptar jagħmel il-kimo u filgħodu sakemm kont imur jien kien joqgħod jorganizza l-affarijiet. U hu kien se jagħlaq fifty years fit-turiżmu. Allura rrit jagħmel xi ħaġa kbira. U kien għamel din lunch mal-istaff, mal-hoteliers, ma kollox. U kien organ, anke l-speech kien beda jikteb li xħajajt. Bat organizza Ħaġa oħra biex jgħin hemm daw it-twins Len, Len Jacob. Jacob and Len.
U wieħed mit-tfal kien għam u ġabru l-fondi għalihom u għalissa norganizza kla. U kienet jorganizza di l-ikla għalihom. Umbat għal rrit norganizza sa għal-putinu u koll. U għamilna waħda għal Puttino. Issa dak kien biddihom hu. Mhm. In the meantime it. U għadna għadna le namluhom żgur. Nkomplu. Allura biex namluhom kena nitlu fil-mobile tiegħu għax ma nafux min kien ġej pereżempju entertainment, min kien stiden. U sibna anke l-speech li kien beda l-speech, infatti l-speech għamilnieh Sa fejn wasal hu? Wow.
Rah wieħed mit-tfal sa fejn wasal hu. Naħseb kien diffiċli.
Ħafna.
Għax hu kien il-mobile ma tmissulux. Jiġifieri t-tfal, in-neputit kien jagħtihom il-kollox, imma l-mobile ma tantx. Isek qed tħossok qed titħol in his private. Aha. Aha. U anke hemm sibna ħafna messaġġi, eh? grazzi, grazzi ta' hekk, u grazzi ta' hekk, u grazzi ta' hekk. Le, dik I think kienet l-iktar ħaġa diffiċli biex namlu. Għamewx nila u kienu ftit wara li ħallina because l-ewwel waħda kienet first, second u 11th of December. U ħallina f'18th October. Però meta tkellimna, jiena għadtlek qisek pereżempju. Fl-istess ġurnata miet il-papa wkoll ta' David Agius. Agius. Fl-istess ġurnata. U inti mietlek ir-raġel u ċempilt lil David Pjanajt miegħu biex il-funeral ma jsirx. Ma jsirx. U l-funeral tal-papa ta' David kien ġurnata qabel ta' Robert. U inti mort. Yes. Kif kellek is-saħħa tmur?
ħassejtni li għandi mmur dejjem rajt rispett minn għand David, kombinazzjoni missir David kien l-isptar l-istess minn li Robert kellu septicism, jiġifieri kont naraw. U kieku kien hu, kien imur. U kieku għadu ħaj kien jgħid li trid tmur. Għax u hekk kien jirraġuna, rispett kien importanti ħafna lih. U mod. U inti għandek ħafna dan il- li tkellimni dan is-sens ta' obbligu li trid tagħmel. Ah, li

Ok, namila jien waħdi fil-każ. Għax Robert.
Għax Robert hekk ikun irid. Dadi hekk u anke tfal saru hekk. Għax hekk ikun irid id-dadi, mela nagħmluha.
Isek you live his legacy. Yes, we want to live his legacy, yes. Għax ħaqqu, let's face it. U għantu ki, kem jista' jkun irridu ħallu ħalajv. As much as we could, obviously, irridu ħallu his Facebook ħalajv, his li kien jagħmel. I think he deserves it.
Kellimni fuq Bettina.
his pride and joy. Għanna għanna zewċ neputiet Bettina u Oli. Dawk kien, naħseb kien jgħix għalihom, kienet jiġġielet, kien anke hekk ġurnata ma tantx kienet iħossu tajb kien jaf li huma ġejjin, kien jagħmel dak is-sforz biex ikun, you know, jista' ikompli magħhom. Kienet tinkih ħafna.
dejjem tinkih, dejjem, dejjem, dejjem. Imma, meta dnila nannu sikk, Għax aħna aħjar nippreparawha u sejjer l-isptar spiss, daqshekk. Daqshekk inkietu u daqshekk. U anke meta għadnilu li ħalliena, meta għadnilha, ridet tiġi u ridet taqra reading prayer fil-knisja. Kitbitha hi.
U kitbitha hi. U tafha bl-amment.
U taf fablament nasab hekk insaqsiela llum taf. Inti taf fablament ukoll.
Għax ġalni għati practice, jew bdejn ngħidla se jkun hemm ħafna nies. Allora kienet tagħmel il-pupi mhm. u tippraktizja ma' l-pupi. X'kienet il-bidding prayer? Il-bidding prayer kienet nannu. This is not a goodbye, ahh, we will miss you very much, u mbagħad hu kien jagħmel il-panini stickers magħha. I will continue sticking the panini stickers with nanna. Ta' tifla li jif, u jien l natlu għalek fil-knisja meta tara, specialment meta raj dawk kien nies kollha. U it was televised ukoll. U televised.
Badik, i ma kienx taf, so it doesn't matter. Għatlu għalek Taqta' qalbha anke jekk tkun miexi tiela' biex taqra. Erġa' niżilha lura ħalliha di tifla kulħadd jifhem. Ma xorra naf għamlitha. Stħat hekk qagħdet hekk imma għamlitha.
Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar.
Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Ġwan. Tobba tal-għanin kull-jum u jek tordna nuċċali ġdid, il-vista hija bxejn. U issa anke nġibu lek nuċċali dar. Għall-appuntament ċempel 213826. U fil-fat għanda teorija tagħha tan-nannu, il-closure tagħha. Il-closure, għax I was ek li tiġi l-funeral. Hi qalt li wara l-funeral qalt li You know, Nanna, Nanna was in that box. We walked the bridge with the banda, then the angels came and they took him up to heaven. Before he went into. Qabel ma talna fil-knisja. Għalija fuq it-suntier. Ġew l-anġli u tellawh. Ma kienet klewġi għalija. U pinġiet. Pinġiet.
Tik fanija naf il-ġurnata ta' qabel. Mhm. Issa jew indunat minn I don't know, il-ġurnata għamlet picture, il-familja kollha, ħana kollha, u lilu għamlet xieħ bil-bastun. Ġifieri kienet qed tarah. Mhux is-soltu.
Mhux is-soltu.
Għax hu kien jilgħab ħafna magħha u hekk, ovvjament kien naqas ċertu affarijiet li jagħmel magħha. Infatti qiegħda miegħu. Marret miegħu.
Poġġejtha miegħu. Sabiħ. U wara l-funeral, Kif ħassejtek issa li il-ħwejjeġ tiegħu? Dak l-ewwel ġimgħa.
Neħid kollox. Naħseb ftit minnhom qabel il-funeral bdejt inneħi. Wow. Għaxin irraġinajt iktar ma nħalli se sirar iktar diffiċli, iktar kif edek taħt xokk u ting. Namel kollox. Imma naħseb tħares lura u tajt Kif irnexxieli nagħmel dawk l-affarijiet kollha? Tkun naqra ġejna trance ta'. Tkun aħe. You will be a bit in a trance. Ma I don't get it ta'. Għax, let's face it, il-ħajja trid tkompli sa' tas to be done. Jiġuk ta' momenti, u jiġuk momenti korroħ u koll. Imma, mbattajt, come on, u ekkin, Life goes on, ejja nkomplu. Fil-fattu kien jgħid, u tġattilek din għax vera sabiħa, mawx problema fid-dinja li mawx soluzzjoni għalija. Kien, kien jipprova sal-aħħar sa' kemm isib soluzzjoni. Kien dejjem ejja, ejja, xi ħaġa nsibu, xi ħaġa nsibu. Forsi mhux the full solution imma xi ħaġa ssib. U għajt inku mort, rġajt mort ix-xogħol, għall-ewwel diffiċli għax anke tintaqa' ma' nies, ovvjament anke tidħol l-uffiċċju. Diffiċli. Anke kien iħobbu.
Anke għandna staff li ilhom magħna aktar minn 20 sena kien isu missierhom. You know, allura sakemm you break that ice. Rid nagħmel kollox, get over and done with.
Is-santi ma tantx rid tagħmilhom imma. Eh, jien nobodhom is-santi. Nobod infatti dejjem ngħidilhom it-tfal, meta mmut jien, jien nobod ir-ritratti ngħidilhom santi tagħmlu lix. U jgħidu li veru max ma nsibux ritratti tiegħek għax nobodhom. U meta ġiet għattila u le santi le, għat li aħjar tagħmel u anke tfal qalu li ma aħjar tagħmel. Tla rajt għamlu ftit. Ftajthom ritratt, hmm. hekk l-ewwel ritratt ġividi. U hekk filgħaxija meta kont fis-soldad dak ir-ritratt vera mhux Robert. Kollu sud, kollu ngravata. Bat messaġġ it-tfal, tilhom ħanbidel ir-ritratt. Qaluli tibdix ma xi nħobb inbidel. Tibdix ma, tilhom le rit ritratt ta' Robert, casual, bix-shots, ritratt fuq il-bowt. U dak ħa nagħmel. U dak għamilt. Infatti min jafu sew, kulħadd kien jgħid li għadha fuq il-bowt, għax hu hemm kien il-passatemp tiegħu, hemm kien jirrilaksja fuq il-bowt. Dak kien Robert. Eh. Fil-fatt għad li li ċemplulkom ukoll anke minn sqallija. Mela, x'aħna spiss imorru sqallija konu ċemplunna ħa xaraw ekku veru għax qalu li smajn. Flista ċempli li xaħat tiegħor. Ta' fejn konna morru niklu hekk. U mbagħad inti rid bih għal-bowt. Ejja.
First reaction hekk kienet. First reaction kont għandni l-isptar, tfal għattilhom inbiegħu għall-bowt. Ma rridix. Ġimgħa wara għattilhom bdiet l-idea ta' naħseb inżomm, issa naraw kif immor. Naħa ma ma tajniex kasek. Il-bowt hija l-unika ħaġa li għadni ma morġ fuqha mindu miet Mhux se tkun faċli għax dik għalih kien iħobba wisq il-bawt. Qed tlesti għaliha bil-mod. Sad, mhux se tkun faċli ma nagħmluha. Aha, tlesti dal-waqt. Għax is-season ħajibda. Sa nieħu ritratti jew fuq il-bawt. Xi kummana hemm. Dawk ukoll affarijiet isek trid tħossu miegħek. Tkellmu?
Aha, xi kultant anke xi kultant ngħidlu Rob bellajt li kanna. Għax xi kultant xi affarijiet ngħidlu ah di tiegħek. Jew meta nirrabja għal xi ħaġa ndawru l-siġġu tal-uffiċċju nagħmlu ħares lejn ħajt.
Id-dawru siġġu ħares lejn ħajt.
Għax ikun bella l-kowxi. Ikun bella għal xi kanna.
Ma Konna ngħidilu anke meta kien għadu ħaj. Għaj ma dik għandna għax hu kien jidħol f'ħafna affarijiet. Naħseb għax kien irid ikun jgħin. Ah, ma bad kien iddaħħal magħna għallinna jiġi speċjalment li li ngħidli ma' Rob, intriġ tal-politika mhux jien. Kif irid nidħol jien fiha wkoll? U ejja, ejja, ejja, ejja. Ma tantx kien jieħu new fana nħons, allura għalhekk anke kien jgħinu hekk għax kien iħossu Hekk trid ma nafx kif hekk. In-nies iridu jkunu aħjar. Fil-fatt inti għadtli li anki kien jinteressah ukoll f'ħafna nies. Pereżempju għadtli darba l-konsulent kien bil-maskla u ma għarfux. Imbagħad għadtli meta neħħa l-maskla qallu, Illa mi inti dak li toqgħod hemm. Mela, dak meta kellu septicism. Għax hu. Ma tantx kien jiftakar in-nies bl-isem meta jagħmel house visit, imma d-dar u l-kulur tal-bib kien jafu bl-amment. U ta' kien demet ikellmu l-ting imma bil-maskra ma tantx tarafhom maskra. U darba qallu hekk meta kien orajt qallu mhux qed tarafni Rob, inti tafni ta'. Qallu ha u neħilu l-maskra. Qallu ha inti toqgħod għandek bib pereżempju jew aħdar number baqa' hekk da qallu aha. U toqgħod dik it-triq. Kien jieħu l-interess.
Interess. Miet ukoll għaxart ijiem biss qabel ma kontu ħa tagħlqu. F'poċi trijet miżżewġin.
A lifetime, hu. A lifetime.
Fil-fatt kien jgħidlek kien jiċċajta miegħek.
Li kieku qatel il xi ħadd kien joħroġ mill-ħabs mhux kien fil-erba' 43 years miegħi. Yes, a lifetime. Konna għadna żgħar tfal u jien iżżewwiġt ta' 21 u kellu 25. U ltqajt miegħu ta' kemm kellek żmien? 18. 18, jiġifieri inti
Lifetime. Kif imma.
Tliet korsi ta' ħajti.
Kif Għax jina laqas nisa nimmaġina ta' kif timbidel ħajtek għandek minn mindu kellek 18 ma' dan ir-raġel li inti dejjem miegħu Dejjem tejnu, dejjem dejjem kont tkun miegħu. Eh, u f'daqqa waħda All right, mux f'daqqa wahda, ma xorta f'daqqa wahda, veru f'daqqa wahda, ma f'daqqa wahda, dil-persuna tisparixxi totalment minn ħajtek.
Jiġu ġranet li tajt għarra meta ħanajt il-Robert kem se jitħaq per eżempju. Tinsa. Tinsa. Bat najt għajma mar. Ma, memxiex taħmelu. Life has to go on. Taddatta. Trid taddatta.
U ma kienx ikun iridek li toqgħod you know. Trid tadatta u what for make. U let's face it, hekk tkun hekk int imbagħad tirrifletti fuq it-tfal, fuq ma' min taħdem, fuq il-ħbieb. Għandi l-familja u l-ħbieb vera jgħinu, jiġifieri għandi ħbieb tal-ġenn. Tagħmel differenza kbira, eh? Għax inti taf li jekk inti ħak inti dawn se taqbad iċċempel xi ħadd minnhom għandi nervi llum. Tajn ħafna, tajn ħafna ħafna ħafna.
ċaġa li forsi ħafna nisma jafux li kien devot ħafna jina kont naf minni lil Santa Marta. U laqas naf kif sar devot ta' Santa Marta minn qalbija ħafna. ħafna ħafna ħafna. Il-ġurnata taħja nanza tlieta u ironically Qalulu li out of the woods ta' septicism nhar ta' Tlieta u miet nhar ta' Tlieta. Ħafna kien divot. Kien hekk kif kien jiġri xi ħaġa, Santa Marta, Santa Marta. U issa intkom?
Issa anke aħna, jiena. Infatti anke fuq is-Santa. ta' Dengham sa' il-talba ta' Santa Marta. Ifissat kien fiha. Kien ovja, kien raġel li kif tkellimna kien umli. Ah.
U funny enough, vera opposites attract. Għax iktar kien jisti minni, Sakemm jidhrak ma jiċċajtax u hekk u jiena narak darba nibda nitkellem imma mbagħad hu, il-pulitika vera kienet togħġbu jiġifieri la kien idejqu l-cameras, la kien idejqu l-microphone, jien dejjem ngħidlu ġibunix, ġibunix. U hu xejn ma kien idejqu. Imma lilek

Le, għalli jien qiegħed ma' Dr. Gonzi, għat li waħa mhux ġejja l-ikel jien, u dak li. Għalli lej, rrid ikellem lilek, għat li li, x'għamilt? Kienu ġiġa saqsewni nies oħrajn qabel ma tilhom newwej u lilu ma tlux biex ma rridx idejjaqni. Għalli ejja, għat li jien qiegħda għand il-beautician, għalli ejja. Sa ma mort, u kif dħalt, wieħed li kien ġieġa saqsieni qalli, Taf għal xiex ġejt? Għad kull ħadd mhux l-istess risposta ħa ntih kif tgħid lilek, kolli arja. Dħalt hemm ġew. Ma tistax tgħid li dort fuqu. Għatli Robert, Fej ġibtni. Mm. Għalli m'għandix naqsa. M'għandix naqsa. U ngħid il-verità għall-ewwel ħatta bi kbir l-ewwel ma kellix żmien. I mean, tleġi maċċa, ma nafx meta tit nomination, ma very short time. L-aħħar waħda li tfajt nomination. U U mbagħad ma rridx naqgħad ċajt. Eh, żgur, u mbagħad.
Għax la se nagħmilha namila sew, infatti kena ċajta bejnietna. Għax jien ġibt iktar voti minnu l-ewwel darba li ħriġ minn meta ħareċu. Ħareċu. Kienet ċajta kont dejjem ngħidu mort aħjar minnek. Ir-ritratt kien jogħġbok tiegħek. Madonna kemm kelli ritratt. Ek taraħ ir-ritratt nixtieq insibulek. Ara, ġibt vot bir-ritratt. Mort house visit u. Li vera kienu jdejquk?

Il-Marelli għalli kemm ikraħ dar ritratt. Bdejt nitħa għatlu veru kemm ikraħ. Għalli il-Marelli kemm. U ġurnata tal-elezzjoni rajtu di vota tlu għara konvinċejtek biex tivvota. Għalli għaha, għalli u tant rajtek eh, korrajt meta tlek kemm ikraħ dak ir-ritratt bdejt titqatla vera, vera, ikraħ dak ir-ritratt. Xet ngħidlek kollox Kollox ta' malajr. Kollox ta' malajr, ma kellix ċans. Tiħu ritrattu, Insomma, imma jekk Robert iddeċieda li inti riedek tidħol biex tkun sindku u kont l-ewwel waħda mara, Askot naf dak it-tizmin. Irnexxielu wkoll.
Ma tantx kien jaqta' qalbu, ta' ma tantx. Tantx kien jaqta' qalbu. Kien jibqa' jibqa' dej sakemm tgħidlu iva.
Però ntat li li għalmen u konslajt ruħek li meta miet ma batix? Le, ma tantx bata. U laqas kienet jinduna li le, ma tantx bata. U kont semmejt li wkoll li sfortunatament ħriġna konna mill-COVID u dak kien xaġa li nkwetaħ ħafna ħabba l-biznis ta' tfal. Iżgur il-biznis għana l-COVID affetotna ħafna fil-biznis, ħafna, ħafna, ħafna. Imma kien rġiġa beda jara li xogħol reġa' ġej, jiġifieri moħħu kien orrajt. U hu il-business meta sar Viċi Kap kien beda it-tfal kienu ġew fil-business, kienu ħadmu miegħu u hekk. Beda jara li jista' jħalli f'idejh tfal, jiġifieri hu moħħu kien mistrieħ li l-business orrajt hemm it-tfal u jista' jirrilaxxa iktar, kien Viċi Kap u kien jaħliha, mhux jaħli, ħafna żmien kien ikun istamperija, kien jaħdem ħafna hemmhekk u l-business kien għaddej, allura kien moħħu kien mistrieħ. U kien il-politika nieħobha ħafna, fiċi kavera ħagost, kien. U he was. U kien iħobb. Ehm, isu jikkrea challenge. Allura meta kien hemm challenge, meta u kien viċi kap kien hemm il-challenge li jdiru jiġbru l-fondi. Allura dik kienet il-challenge tiegħu li jiġbor, jiġbor, jiġbor. Allura kien dejjem hemmhekk jara fejn se jġib il-flus kif se jara. Dejjem rrid challenge u. Il-challenge kienet tagħtih l-enerġija. Taħseb li kien hemm xi ħaġa Li kieku xtaq li għamel u ma laħaqx għamel. Ma naħsibx, ta. I don't think so. Ma naħsibx. U naħseb dik it-tik naqra. Aħax. Serħan. Li rrit jagħmel kollox kien jagħmel. Għax ma kienx jaqta' qalbu, jiġifieri rrit jagħmilha, kien jagħmilha, ma kienx jaqta' qalbu. Kien jibqa' jistinka u jagħmel sakemm jagħmilha. No, I don't think so. Grazzi Marina, sirna nafu naqra iktar fuq Robert, jina fil-fattek katlek, katlek sfortunatament għatmalt għajt miegħu vera xtaqt, pero jina Iltqajt miegħek u kif għadtlek behind every great man there's an even greater woman. No, he was the great man. I But was, you are I always woman. backed him. He was the great man. Kont dejjem warah, dejjem miegħu, dejjem tejnu u dan is-sens ta' obbligu li għandek to live his legacy naħseb inti u tfal tiegħek. We hope we manage. Qed jirnexxilkom. Proset u grazzi.
Grazzi lilek.
Thank you very, very much. You're welcome. U jina minn hawn nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali, lil Morgan, lil Jennifer Dimek, the makeup artist, lil Intercomp għall-iPad, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Cotril u lil Luxonas għas-set.
Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, minn Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians,